Nang kadua lagi kita ucapkan tarima kasih nang sudah kiranya datang anak kaya kapada tokoh masarakat. Nang kadua lagi lawan lurah di sini anak kaya kapolsek satampat bahkan bapinsa satampat tuh anak kaya. Yah. Nang katiga, pulang anakan kapada kakawanan wan nitiap palaksana nang sudi kiranya manyambut di kita anakan mulai jam satangah anam tadi anakan sampai malam hari ini todai garing macam-macam jua anakan ada nang manyurungi banyu anakan ada nang manyurungi jagung macam-macam jadi jua kita ucapkan tarima kasih kapada kakawanan anakan. Yak bapa. Lalu dimapa ini bapa. Jadi nana gerindra artinya pada malam hari ini anak hai kita ini kada lama lagi nana garing akan mengadakan pemilihan anak hai. Nah, Camilo nene nela garing tanggal tujuh belas April kena tuh nela garing. Ya, Bapak. Lalo pang dimapa lagi nih, Bapak. Jadi, anak aku harapakan lawan di ikam sapa pertama tuh nela garing lah ikam nih. Tetap pintar sadikit tuh anak eh. Berarti banyak buhol tuh aku perlu pintar. Tetap pintar sadikit tuh ah, berarti banyak buhol. Ya, pada pintar ya berarti. Nah, salah arti ikam tuh anak eh. Artinya ikam nang tak pintar daripada anak eh si Bagong. Anak eh Bagong tuh orang limpuk aja gawian tuh anak eh. Nah, nang kaya si Jambalitan itu tahu makan guring aja anak Jadi ikam nang tapintar sadikit tu lah diri. Iam ti banyak bungulnya ti kada pintar nya tu jar. Nah, jadi nang ngaran ikam nini anak kaya nyaman bapandir lawan dangsana, anak kaya kalu hang kaya ni ikam badangsana pilih ini, pilih itu, jangan anak kaya kada bulih. Maksudnya kada bulih dimapa bapak? Artinya anak eh kasadaran hati masing-masing tu anak eh. Handak pamilih nang umur satu silahkan anak eh. Handak pamilih nang umur dua silahkan anak eh. Kasadaran diri masing-masing anak eh. Kaluhah kaina tu anak eh. Itu bedangsanak ikam gara-gara ini anak ai jangan handak bapacah belah bedangsanak tu anak ai karena kayakinan belain tu nala garing. Oh, oh. Jadi batoleh misalnya aku mandukung si A kada boleh bapapaksaan kaitu kalau bapak ya anak ai

Bila tasalah sadikit bungul ya bungul. Bungul ya bungul. Aku ni anak ikam kalo. Kada urang didangarakan arti gulput tu nah. Amun aku tasalah padahakan bujur-bujur.

Tapi bila nang anak nih bungul kira-kira kawitannya mau aja ku kurang labih. Napa ujar bapak, ujar si Bagong anaknya bila nang anak bungul nang kawitan ku kurang labih. Manurut ikam dimapa nala garing ayuhan? Pas Alasannya di mapa ai wang? Contoh bukti nang nyata Nah kaya aku nih hidung kaya mikrofon, awak bepanyakitan, betis betumbar, becaramin sampiyan bapak.

Seandainya sampai ini bungas, pasti urang di lawan diaku bapaini aku ni pasti bungas. Samaran kawitan ni bigimana tadung pas nang anak bigimana ular bapak. Jadi nang kaya mamadahakan ka agung ni, his bungul, his bangsat. Itu bapak ai sama mau mawada saurang ngarannya bapak. Urang saharusnya lawan anak buah ini bapak ai biar nang bungul kah anak ni. Nang tambuk kah, ooh bauntongnya, ooh batuahnya. Ini nang kaya kamu ni udah bungul bungol. Tasalah sadikit, bis bungol. Bis bangsat. Desa Bungul salajur bah. Saharusnya tu bapalah lawan anak buah ne, nah kaya apa kah kalakuannya ooh beruntungnya, ooh betuahnya. Habis jadi bapai Du'e ngarannya. Nih salah sadikit, bis Bungul, bis bangsat. Iya tabok sama sakali kamu Aduh bapak, jadi lawan anak buah ni datang di mutor nang toha bapak. Nah jadi baik-baik lawan anak buah ni nih bapak. Aku nih bapak teganya kawitan benam. Teganya kada kawitan lawas sudah aku totoy. Kawitan benam. Mana lagi hari kawanian lawan kawitan.

Ibaratnya kayak dia aku nih ketulan dalam parut juga udah. Dasar kada mau pintar. Nah, jadi anaklah nang ngaran kulput tadi anaknya lain kayak si Bagong.

Adik nyaman mangarti bapagi. Lawan pulang anak ai nang mandukung nang siapa kah saudara lagi nih? Nang si A kah, si B kah, nang ini kah, itu kah anak ai. Kada jadi masalah, nang panting jangan bahualan anak ai. Nah, jadi nang palingnya saikung mandukung nang sarabang. Seiku mandukung nang hijau, seiku mandukung nang kuning, itu kada papa, nang panting kampung kita aman, damai, makmur, sajarata, bararupa-rupa anak ai. Itu nang jadi. Ya bapak mangarti apa aku bapak ai, amun tiga pang nang didukung bapak. Nah, itu ngarannya tu anak ai sarakah ngarannya tu nah jadi. Sabuting-buting haja tu nah didukung tu anak ai, aku dukung tarus. Akhirnya dukungan ka ulun nah iya tu. Nang si anu jar urang, kita ini haja akur, nang panting didukung jar urang. Siapa kah siapa, aku dukung tarus jar urang. Iya ai, aku bininya kain naringan hati asa nang habang, nang habang ku dukung.

Inya hidup ni bila kada baduit, nang pintar jadi bungul. Maksudnya pang dimapa babi, nang kaya diaku ni kada bungul, kada dilihat banar am dah bungul. Dakanya nang kaya diaku ni bini ada, baras ada, duit ada, ruku ada, pintar am aku.

Jangan anak ai mudanya ini ini ini ini ai jangan malawan kalawan atasan anak ai. Inya nang maulah kada maubaik ini anak ai tapi masyarakat yang kada maasih ditanggul tu anak ai. Amun bakumpak anak ai bersatu tangguh bercerai tu pemerintahan akan runtuh kena negara ini. Jadi bapalik artinya kita sabagai masyarakat ini mantaati.

Iba kalahi di kampung tu anak ai, ku tagur jar ku jangan handak bahualan, babaik haja, sakalinya malawan lawan diaku ni anak ai. Nah, saharusnya anak ai bila dibari pandangan nasihat anunya manurut anak ai, jaku nu anu pamimpin di kampung tu anak ai nu pambakal, api aku jadi inti jaku ranai tu anak ai, kada tapakai jua tu anak ai. Masyarakatnya nang harus mantaati peraturan anak ai. Uh ini kada bulih, uh ini bulih anak ai. Lalu aman damai kampung jadinya toh anak ai. Mangartilah ikam Nala Garing? Mangarti, Bapak.

Nah, jadi pulang anak kaya apada pulang nini anak kaya aparat nini aka tapakai anak kaya pangamanan saga ganap nang para pamarintahan anak kaya kada nyaman-nyaman mamimpin nini anak kaya cuntuhnya nini anak kaya balum lagi hari-harinya nini anak kaya kantor KPU ni siang malam dua puluh ampat jam non stop tu anak kaya kerja tarus pulang anak kaya. Amun kita ni nyaman maniwas anak ai. Nah, jadi pahamilah sadikit tu anak ai. Jadi sabagai kita masarakat, taatilah peraturan nang mana nang baik, nang mana nang kada baik, nang mana nang baik, nang mana nang kada baik tu anak ai. Oh ni salah jangan digawi anak ai. Mangarti lah Nila Jaring? Ya, mangarti, Bapak. Nah, jadi kita ini anak kalah, jangan kita haja nang bapandir tu anak ai. Tuh lihat Prabu Dharmakasuma bakiauan anak ai. Pamimpin kita Prabu Dharmakasuma bakiauan anak ai. Ada nang handak dimusawarahakan tu Nila Jaring? Jadi kita mahadap lawan pamimpin tertinggi kita di negara Amarta ini anaknya itu nang bangaran Prabu Darma Kasoma atau pun Tadiwa anaknya. Jadi Darma Kasoma bakiawan anaknya. Mangumpul kita berataan bakumpul di pendupu negara Amarta ini tuh nala garing. Yah bapa, jadi kita anak kaya mahadap lawan pamimpin kita barataan kita tuh mahadap lawan Prabu Dharma Kasuma tuh nala garing. Yah bapa, sorong badahulu bapa, ai nala garing.

Kisah manuju ka harapan Prabu Dharma Kasuma tu anak ai. Pamimpin di negara Amarta ini tu negeri Sorong badahulu bapa ai Bagong kita Bagong bahadap lawan Prabu Dharma Kasuma tu anak ai. Naya ha kaina anak ai mahadap lawan pamimpin bawa. Tata krama akhlaqul karimah anak kaya jangan di hadapan kaina pamimpin tu anak kaya libas malibas libas malibas jangan anak kaya bawa akhlaqul karimah adat istiadat tu anak kaya kada mun kaya di ikam ni sebagung ai kada tahu sanja urang urang bang sapida mutur kenapa bunyi patir jangan anak kaya. Kada ha manggawi dihurmati barang tu anak he. Nah, ini kada tahu di urang tu ha dudukan di warung. Nah, kaya di ikam ni bagumai libas malibas jangan anak he. Nang dipakai adat istiadat tu anak he. Ahlakul karimah tu anak he. Nah, iyo ha. Nah, jadi kita mahadap lawan Prabu Dharma Kasuma. Sorong badahul bapak. Ayu nalagiri, iringakan jejak langkahku anak he.